Helo pawb! What is happening?
Shwt mae pethau? Croeso nôl i Pop Ti. Fi fan hyn ar cae rygbi gore yn y byd, Parc Abernant, gatre i Glynedd RFC. Glynedd, Glynedd, Glynedd. Nawr mae taith y llewod wedi dechrau wrth gwrs a fydd nhw yn chwarae yn erbyn pen campwyr y byd, De Affrica. Felly, fi 'di seto lan llwyth o heriau rygbi tu ôl i fi, ond dwi angen rhywun arall i mynd yn erbyn fi. Fi 'di dod â un o fy ffrindiau gorau fi yn y byd. Nawr, mae fe'n gwybod y pobl enwog, y chwaraewyr enwog fel fi, ond um, mae hynny'n ffein. Felly, rowch croeso i'r sianel, Jacob! Jacob! Yeah, yeah, what's happening, guys? Ei, paid y poeni nawr, fydde arw waren yn y bore. Ie, ie, ie. Na, na, na, sa'n neud dim, na. Jacob, pwy ti'n uh, siarad i feth? Hang on, Gat. Gatland?

All right. Hello, Mr Gatland. Hello, Jid.
Ie, yeah, fi just eisiau dweud fi'n fan mawr o dy fideos, mai. A fi ddiol llewod i gyd yn gwylio'r heriau ar ôl i'r fideo dod allan, mai.
It's Jed. Jed? Helo a chroeso i heriau'r rygbi a llewod yn erbyn De Africa. Ond nid y llewod a De Africa go iawn, just Jed yn erbyn Jacob yn gwisgo crysau llewod a De Africa. A fe mynd i bod yn graca. Blydde. ac ar gyfer yr her gyntaf fydd angen iddyn nhw cicio'r bêl dros y pell. Dyma! Ond mae yna dwist. Wna'n... O, oh, oes! Fydd angen iddyn nhw pigo het cicio'r enwog allan o het, a wedyn fydd angen iddyn nhw dynwared y cicio'r enwog i gael pwynt ychwanegol. Mm. Dan Bigger, ti'n yes! gweld hwnna?

Bach i'r chwith, wel ddim bach i'r chwith, ond uh, a lot i'r chwith. Sut mae fe'n cico fe yna? Mae'n ti dod o draws y fedra. Right! Johnny Wilkinson. Yes. Gwybod sut wneud e? Ie, yeah, gweddi ar y tu bach.

O'r diwedd! Come on, boys. De Africa. Ie, yeah, De Africa sydd yn ennill y rownd cyntaf, ond chyfle i Jacob a'r llewod newid pethau yn y rownd nesaf. A nesaf, sut mae dy sgiliau bas o? Mae yna bolion a bydd angen ti pasio'r bel drwy dweud. Fel hyn. Demon! Ond mae yna dwest. Bydd y bolion yn mynd bellach i ffwrdd a bydd y gap yn lleihau. Ww, am glagad. Yeah. Sut mae dy sgiliau paso di? Mae sgiliau paso fi yn rili really da. Jake i paso nhw'n gael fi yn rymni. Jake a yn rymni fe? Ie, ie, ie. O, right, right. Gael i weld beth nhw'n gael ti'n Glynedd nawr, fe? Jake i, wps. Gyda 5 metr

Bo'r pôl yn wedyn. Go on, let's go. Oh, baggy chwythfyd! Union yr un peth.
Right, yr un olaf, ni dau ar dwy pwynt. Fanna, so mae'n mynd eitha bell. 20 metr.
No! Fi ddim yn neud uh, y llewod yn Browd ydw i. Sori am bwrw ti, damwain oedd e. Mae jyst am moyn rhoi pwysau yn y ti, ond rhaid ti wneud hwn, oce? Os ti ddim, fi'n ennill eto. Mae'n ffodus. Dim pwysau, right? Na, dim pwysau. Dim pwysau gwybod. Oh! A dyna ni, de Africa sydd yn ennill, ond dal un her ar ôl gyda digon o balchder i'r llewod chwarae am. Reit, yn olaf, ras rwystrau, felly bach o redeg. Bach o'r ochr gari. I weld pwy fydd y cyfle yma. Lle yma. Wan, mae'n adwys! Bydd angen iddyn nhw wneud e ar ôl redeg rownd y polyn pip gwaith. Gara! Un,

Tackle! Rhedeg! Da iawn Jacob, rediad gloi iawn, hit masif ar y bag ac photo finish ar y diwedd. Nesa, trwy fi. Un, dau,

Dwi'n shattered. I dweud yr amser i ni, please. I amser fi oedd... Right.
27 eiliad, pwynt 84, oce? Okay? Oce, okay, ei, hwnna'n gloi.
Amser Jay.
32! Oh, no! Pwynt 70! Yes! o, oh, da iawn Jake, ti oedd y cyfle yma. Fydd gats a'r llewod yn brod iawn o'r rediad na. Wel, ar hwnna, nes i gadael i ti ennill. O na, yndyfe, oherwydd ro'n i'n teimlo'n drwg o beth. O, oh, right, a'r dwy gyntaf nes yeah. i gadael i ti ennill. Ah!
Wel, am diwedd, mae ddau ni wedi ennill rhywbeth. Diolch yn fawr yn bod yma, Dyfi Jake. De Africa sydd wedi ennill, ond gobeithio bydd y llewod yn ennill yn go iawn. Tan ysgrifiwch i sianel Potti a cofiwch i hoffi'r fideo yma a cliciwch y botwm notification. Yes! Wylech chi tro nesaf!
Hwyl boys!
Salam!
Bye bye!